Hello, tutan research kan tuahmi ahcun zei kong dah a si kan ti si ahcun palak thah puai timi kha a si. Hlanlio kan pupa hna nih palak thah puai an timi kha zei bantuk puai dah a si ti kha tutan research kan tuahmi ah vun in share kan duhmi hna a si. Hi hi kan YouTube channel i Chin History and Culture Research a channel ahhin hi bantuk theihtlei tete kan rak tar lengmang lai caah khan hi kan Lai miphun tuanbia kan nunphung ha pehtlai in theihhngalhnak knowledge tampi chap na duh ve a si ahcun hi YouTube channel kha Chin History and Culture Researcher Channel timi kha rak search ve law subscribe rak tuah ve ti kha a hmaisa vun in sawm kan duhmi hna a si. Ti si ahcun kan vun thawk hna lai i Iplak thahpuai timi cu zeibantuk dah si kan ti si ahcun plak thahpuai timi cu hlanlio kan pupa hna nih Pathian an biak hlan ahcun khuachia, khuazing, khuahrum tibantuk pawl kha a rak biami an si caah Cucu raithawinak an rak tuah tawnmi phun kha a si ti kha a si. I puai kha phunphun a um. Cu chungah cun tahchunhnak ah nihin kan chan ahcun thlacamnak an tuahmi phun bantuk khi a si. Cucu thlacamnak a si ve ko nain annih cu khuazei sin ah dah thla an cam? Raithawinak puai an tuah? Sorry, thla an cam lo. Raithawinak puai Zeibantuk sin dah an tuah ti sih ahcun khuachia, khuazing, khuahrum tibantuk sin ahkhan i raithawinak puai kha an rak tuahmi kha a si. I cu raithawinak puai an tuahmi phun chung ahcun zeibantuk puai hna dah ai tel kan ti si ahcun i a pakhatnak bik ah fanu fapa puak an ti i fanu, an fanu silole an fapa kha i minṭhatnak ah an puak hna. I cu bantuk phun ahcun i aa puai an tuahmi phunkhat phun a si ve. Cun a phun hnihnak cu innthar luh hoi ti bantuk, innthar luh hoi ti bantuk ah khan puai an rak tuah ve. Hi cun a pathumnak ah khual khuallian sathah hoi ti bantuk, khuallian timi cu khuachung ah Zeitintilai khual a rak tlung i cucu khual cu lawmhpinak ah tiah sa an thah tawn hna i cu bantuk cu khual lian sathah zongah khan ai tel ve i cun a palinak ah zuunhnar an ti i zuunhnar timi cu zeibantuk phun dah a si kan ti si ahcun an fale nih a tam deuh cun hlan lio ahcun pa deuh cu meithal tlai le chai a hmangmi an si caah an fale nih a hmasa bik ah van chaih tibantuk Laiholh te kan chim cun kutter, va chaih, sakah tibantuk phun kha zuhnar an timi cu a si i cucu phun zong ahcun puai an rak tuahpiak hna ti si. Cun a panganak ah zeibantuk phun ah dah sathah le raithawinak an tuah rih ti si ahcun hmualpho le thangchiat an ton tikah muikhumnak ah khan sathah puai tuah bantuk puai tuah kha an hmang ti si. Fawinak kan chim si ahcun muikhum kha a si ko i i hmualpho le thangchiat an ton tikah khan i muikhumnak sathah ti bantuk kha an hmang tawn. Cun zawt le fah, cun hliamkhuai ti bantuk caan ah khan i muikhumnak phun ṭhiamṭhiam ah khan sathlah an hmang ti kha a si. Cun a pasarihnak ah mi bia an i fahsak ruang le uh, zei kan ti lai, mi nih a si lomi an puh hna ruangah ti bantuk phun zongah khan uh, sa rak thah le puai rak tuah hmangmi uh, miphun kan rak si. Hi cucu a tlangpin cu puai vialte cu uh, palak thah puai tiah an ti i cucu palak thah an timi a sullam cu zei dah si kan ti si ahcun an biakmi khuachia, khuahrum, khuaziang sinah khan an bawlmi kha si, a lung an tluanhmi kha si. I tahchunhnak kha bantuk puai pawl kha an tuah lo a si ahcun an biakmi an khuachia, an khuazing, khuahrum pawl kha an lung a tluan lo caah i an innchungkhar khar zong an thi kho. Tibantuk cun an zawtfahnak chiahru zong an tong kho tibantuk kha a si tawn. Hi tahchunhnak ah lo te hna zong kha a chia tiah an ruahmi cu ar tibantuk kha an i put i an va raithawinak an va tuah. Makha ar kha an va thah hoi ti ko a si. A tawinak in hi kan chim ahcun a sau tuk lai caah khan. Hi raithawinak an tuahning zong kha tampi phun tampi kha a um i i kan chim ciami zong kha tampi a um caah khan kan chim ciami zongah khan rak zoh ṭhan te law Chin History and Culture Research chanel ah khan YouTube chungah khan rak ka leng ṭhan te lo mah ah khan tampi hmuh khawh a si i cucu a tlangpi in atutan ah kan chim duhmi palak thah puai an timi kha a si. I puai paohpaoh kha palak thah puai ti cu a si ko nain i palak thah an timi thengmang a sullam cu zeidah a si kan ti cia ahcun kan chim cangmang khuachia, khuazing, khuahrum ti bantuk an lungtluannak ding ca an hmanmi sathahnak phun kha an si. Cucu hi kan chim cang bantuk in inn thar an luh lo sicun an biakmi khuazing khuahrum tibantuk nih khan an lung a tluan lo cu an zawfak kho an inn zong a kaang ṭiam kho tibantuk an fanu an fapa hna zong kha an puak hna tibantuk an biakmi an khuachiang khuazing khuahrum ai lawmhnak ding caah khan sa thah kha a biapi ah an chiahmi kha palak thah puai an timi kha a si i A tawinak in atutan kan chim duhmi cu palakthah puai ti kha a si. Puai phunphun phun paoh an ngeihmi kha palakthah puai cu a si i Lai miphun nih hin puai le sathah ti bantuk hi a rak tlaihchan tukmi miphun kan si i asinain atu chan ahcun Khrihfa kan si cang caah cucu kan tuahning phun pawl cu Pathian sin pekchanhnak thlacamnak tibantuk tuin a min kha hun thlen a si cang i i tahchunhnak ah inn thar lu hoi te phun te hna zong cun thongtlak te hna zongah mui i khum tibantuk i hliamkhuai te hna zongah cun bifak in i velh sual tibantuk i ti sual tibantuk zongah khan nihin kan chan ahcun puai kha sathahnak puai kha tuah a si ko nain a min ahcun thlacamnak ti tu khan vun hman deuh kha a si cang i cucu hlanlio kan pupa hna chan nih an rak hman tawnmi sathahnak phun pakhat kha a si i annih cu kan chim cang bang khuazing, khuachia, khuahrum sin tu ah khan an rak tuah duh hnawhchanmi kha a si cucu a min ah palakthah puai an timi a si ti kha atutan ah vun nolh ṭhan ka duhmi a si. Hihi kan video a uar phun a si ahcun subscribe rak tuah ve law Laimi phun he ai pehtlaimi, kan tuanbia he ai pehtlaimi, kan nunphung he ai pehtlaimi hmailai ahcun kan CACC kan pale nih an kan chuahpiakmi Laica te hna pawl zong kha zeitindah a ṭialning ti kha duhsah tein kan cawng ṭhan te hna lai i hi hika ahhin pakhat te vun tenh ka duhmi cu hi hika ahhin chambaunak tampi a um ko lai i kan bia kan holh ti bantuk nih kan chim thiam lomi zong tampi um kho men. Asinain kan chim duh bikmi Tahchunhnak in nihin kan chimmi cu palakthah puai a si khakha focus in kan chim duh bikmi tu kha i a biafang in si loin khan i kan focus mi tu kha ngaihzia thiam dingah khan a ka hin a hmasa bik ah a donghnak lei ah sawm kan duhmi hna a si. A hnu video ah khan tampi kan chim ṭhan lai caah i subscribe tuah rak philh hlah ti kha vun in cah ṭhan kan duhmi si. A hnu video tu an i tong ṭhan te hna lai.